Tukverh show i in a rawn thlen tu te chu Mercy Pet Care, Ramhlun Venglai, D three Business Enterprise, Ramhlun North, Bay Out, Dawrpui SBI hnuai, MNR Enterprise, Millennium Centre, Isaac Jewellers, Millennium Centre. Kar hmasa lamah Mizo ten drug addiction hi natna a ni tih kan zir ho tawh a, Mizo ten dam thei loa kan ngaih, kan ṭih em em, drug addiction hi A dam thei a ni tih he tukverh show ah hian kan thlir ho dawn a ni. Mizoram mi nuai tlem te awmna ram ah sing chuang lai mai drug addiction bawi ah an tang a. Kohhran, khawtlang leh sorkar in phak ang tawk tawk in hma la in he natna tih bai awm tak mai hi an do a. Mizoram ah mai ni lo, India ram leh khawvel ram zau zawk ah te pawh an lo buaipui nasa em em a ni. Mimal leh chhungkua mai ni lo, ram hnuk a nghawng avangin United Nations chuan kum sangkhat zakua sawmkua pasarih khan drugs zawrh leh addicted tih tlem kawnga hma la turin UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime, a lo din hial tawh a. Mizoramah pawh theihtawp chhuahin mi tam tak buaina a nih avangin Kohhran, Khawtlang leh sawrkar ang pawhin theihtawp kan chhuah a. Amaherawh chu mi heti zat drugs avanga harsatna nei an awm lai hian kan inenkawnna leh enkawl dan hi a la beitham em em a ni. Hetianga harsatna tawkte tana beiseina siam leh an thatna tura tanpui hi kan beih nasat hle a ngai a, chuti lo zawng kan hnam kal chhoh zel dan tur hi ngaihtuah tham a ni. Hnam rem kan hlauhna pawh hi vai chimral ai mahin ruihhlauhina min chimral hi a hlauhawm zawk a ni. Chumi avang chuan an harsatna sutkianna kawngah hian awmze nei tak, systematic takin rah bi kan tuk a ngai a. Hemi lama mithiam hei aia tam kan mamawh a, enkawl dan tur leh enkawlna tha zawk leh chak zawk kan neih a ngai hle a ni. A la ti ve lo te venhimna kawngah pawh nasa taka hma lak a ngai a ni. Drug addiction hi natna a ni a, natna chu enkawl ngai a ni a, natna hrang hrang enkawl dan a inang lo. Mi tam tak he natna hian a bawi a, mi tam tak an chhuak leh bawk a ni. Drug addiction hi a dam leh thei chiang a ni. Awle hei kan hmaa mite khan drug addiction chu taksa rilru thlarau natna an ti a. Drugs hian engtin nge thlarau hi a khawih theih dan min hrilh thei ang em?
Natna reng reng chuan Pathian lam min hawitir thin a, engtin an mi a cancer chuan Pathian hnenah a ṭawngṭai a, Pathianah tihdamna te dil a, tinchuan Pathiana nun tuihal ngai reng reng lo pawh Pathiana an nun te tuihal pha Pathian an ngaih phah ṭhin a, chutiang zel in datna dang te pawh a ni a. Mahse, drugs addiction in chuan Pathian lak aṭangin min hruai hrang tlat a ni. Kan thil tih hian Pathian min hnaihtir ngam lo a, Pathian min hnaihtir ngam lo mai ni loin Lalpa leh a Kohhran ho pawh min hnaihtir ngam lo va, rawngbawltute min hnaihtir ngam lo va, keimahni leh keimahni kan in eh thlahrunga inkiltawihna kan nei a, sualin tihna kan nei a, chu chuan Pathian lak atangin min hruai hrang a, tawngtai te, Bible chhiar te min hreh tir a, chutiang ang ti ai chuanin keimahni nuam tih zawng leh keimahni chak zawng anga kan kal khan kan rilru a hlim ber bakah E, hetiang anga kan an ruih loh te pawh hian inthlahrunna Pathianah leh Kohhran ho laka inthlahrunna sual intihna kan min neih tir a. Chumi chuanin Pathian min hlat tir avangin Pathian miin Pathian a hlatna nana chuan a thlarau nun kha a chak thei lo a ni. Chu tak chu thlarau a khawih chhiat dan lai taka pawh chu a ni a. Sap tawng chuan spiritual bankruptcy an ti mai a, khatiang ang thlarau lam nun tla che veka kha kan lo nei ta thin a. Chu tak chu drugs addiction ina Thlarau nun a khawih dana chu a ni.
Awle, a ni le. Drug addict te khawvel hi eng ang takin nge a awm? I imna nangma tawn hriat atangin min hrilh thei ngem? Drug addiction ah hianin, drugs addict te khawvel ah hianin thil mak deuh deuh mai inphum a awm a. Thil theti zawngin sawi phei chuan, a then phei chuanin philosophy ropui deuh a awm a ni, ten tia. I. Min drugs a khawih tawh chuanin a tirah hian tute mah hian drugs reng reng hi addict tuma tih hi an awm miah lo a ni. Tumah hian drugs addict nih tuma drugs tih hi an awm lo reng reng a ni. Chumi chu nih vangin tam tak chu drugs addict an nih tawh hnuah addict an in pawm duh miah lo a. Chumi nih vang tak chuanin ka duh duh hunah ka nghei thei an ti a. Duh duh huna nghei thei an in ngai a. Mahse Mah chu an duh duh hunah khan an nghei thei tawh miah lo a, duh duh huna nghei thei tur inngaihna lian tak an nei a, mahse an an nghei chuang si lo a, chu chu chu mahni leh mahni inbumna khawvel kha ni phawt mai a ni. Mahni leh mahni inbumna khawvel a nia duh duh huna nghei thei tura inngai vawiin chiah ka ti leh ang, vawiin chiah ka ti leh ang tih hlir mai hianin ni an leng a, car a la ra, a ral a, thla a ral a, kum a lo ral leh thin a. Chutianga hun engemaw chen Eh, mahni eh, duhduh huna ngei thei tur an in, an in ngaih lai a, ngei si lo a, kan han, kan han tih mek lai khanin hun leh nia lo liam a kan hriat loh laiin kum te chu lo ral zung zung mai a. Tichuan kan han in hriat chhuah hi chuanin ruih hlo tel lova nun nun hleih theih lohna, ruih hlo tel lova nun phung pangngai neih theih lohna, ruih hlo tih loh chuanin Lunglenna, khawharna kan nei a, tin, mite laka inkiltawihna kan nei bawk a. Tin, kan han harh fim ve te hian dawt kan lo sawi te, chhungte thawmhnaw kan hralh ruk te, chhungte kan bum te leh thil sual dang tam tak kan tih te, chungte chuan kan harh fimin hling angin min rawn chhun thin a ni. Chumi ah tak chuanin Eh, sual in tihna ni chin a, ka hmasa zawk a, min zui zawhna hmasa zawk a ka sawi ang chiah khan sual in tihna, chhungte laka fel fel lo in tihna, khawtlanga tha lo in tihna, chuta tang chuan mi zawng zawng laka inthiar fihlim duhna kan lo nei ta. Aw, inhmuhniamna kan lo nei ta chiah a, eh, chumi kan inhmuhniamna atang chuanin eh, thil Eng tih pawh kha enge ni kan ti awm tawk a ngaih vek na mai a lo awm ta. Tin, a kum kum thum kum li te a lo ral a, kum nga te a lo ral meuh te phei hi chuanin en min entir nan Paul Sawma nih laia a thutpui thinah kha drugs ti ve lo kha kum nga hnuah chuanin BA te MA te an lo ni tawh a. Mahse, drugs ti mek kha chuanin khatiang nen kha chuanin drugs nen chuan BA MA ni lo harsa tawh a. Tah tak chuanin hmana A classmate thin ama aia thiam thei zawk pawh ni lem lo te kha khit an lo awm tawh a, ani chu khutah awm tawh a si a. Tichuan khawtlang an thlir a, mite tluk lohna khawvel atan chuan a lo ni tawh a, mual phona khawvel a lo ni tawh a. Chumi ni vang chuan a drug tih chak vang ngawr ngawr pawh ni tawh lem chuang lovin aw a depress tawh avang khan depress an ti lasap tawng an hmang khanglang ila. Eng nge ni? Midangte aia, midangte tluk tawh lo leh midangte aia mual pho bik leh sual bika inhriatna khan kha khan mi eng nge ni? Harh fima khawtlang mipui mimir hmuh kha hrehawm a lo ti tawh a. Chumi ni vang chuanin ruih khanin a ruih bo khanin atan chuan kha kha a khawvel nuam ber. A ni tawh ta. Khatianga tih chhoh zel takah chuan nitin ruih duh chuan pawisa lo ngai a. Pawisa lo ngaih takah chuan pawisa neih dan ngaihtuah lo ngai a. A lo theih reng lo a, dawt sawi leh ruk ruk te, chhungte bum te, mi bum te khatiang kha a lo ni tawh a. An tan hun leh ni reng awm tawh lawng tiang deuh khan zan dar riat leh zan dar sawm pahnih in a tan awm zia awm a nei vak tawh lo. Damdawi a hmuhna tur a nih chuan zan dar sawm pahnih pawh ni se a kal chhuak mai. Kha kha A khawvel chu ni tawh ta ni. Chutih lai chuanin amah ka nun tui hal lo chu ni chuang lo. Awm tha duh, awm that duh miah lo, tha duh miah lo chu ni chuang miah lo. That a duh, awm that pawh duh, fel pawh duh, mi inkhawm kal siau siau lai te, mi inkhawm tur kal siau siau te hi nge ni awt takin an lo thlir ru thin. Mahse an ni ang nun zu nei tur chuan an tan insiam thatna tur kawnga thui lutuk tawh a. Chumi ni vang chuanin Enge ni? An zam thin a ni. An. Aw hei drug addict tam tak te hi unau a fel ber leh a ze tha ber kan tih te hin ni duh em em a, hei hi engvang nge niang? Chumi ka chhan mai hma che chuan kek keima experience pawh tliam kan sawi lawk anga ruihhlo ngai dam leh ka nia tunah hian Pathian khawngaihna zarah kum sawm hnih ruih theih thil ti lovin ka awm tawh a ni. Umm ruihhlo ngai enkawl na hmunah pawh hianin kum engemaw zat ka thawk tawh a. Chuta ka hmuh chhuah chu ruihhlo ngai sual tak taka an ngaih an rawn lut te pawh hi an han harh fim a, ruihhlo an tih loh chuan tlawm ngai tak tak te, polite tak tak te, eng nge ni mi taima deuh deuh te a then te chu an lo nia, tin fiamtu thiam mi ti hlim thei tak te an lo nia, mi tha deuh deuh kha, ze tha deuh deuh kha an lo nia, hmana an rawn ruih an rawn luh hma an ruih lai vela an mi ziak ang kha A tak takah chuan, Khatiang mizia kha Pathianin a lo pe reng reng lo mai a, a Pathianin a pek mizia kha chu a lo tha vek mai a. Tin, an hmelte pawh hi ka ti a, Pathian hian tumah hi hmelchhe tak hian a lo siam bik lo a nih hi ka ti a. An hmel tak tak han hmu a, ruih theih thil an han ti lo a, an hmel an han eng chho te phei chu hmel tha deuh deuh te hi'n lo nia maw i? Unau zinga fel deuh deuh a, a tha deuh deuh te hi an ni duh tih pawh kha a dik chu ka ring khawp mai a, a chhan chu. I ruih theih thil timi te rei rei keima experience atang pawn thian te thu anga awm awm mai pawisa lem lo I nge ni kaih hruai nuam deuh te tin mihring rilru tha ang reng deuh mahnia nge ni tum fel ren rawn Principle kan han ti dawn em ni? Fel ren rawn nei lem lo i a ni mai lawm ti ila ni mai lawm tia kawm nuam tak thiante nena enge ni i thiante ina an nawr pawh aw ni e tah chuan ka lang hmiang kal ila ni mai lawm ti vela aw khawi pawi hlei nem ti mai thei i a hran pah hetiang hi ka ti dawn lo chumi chu nih ka tum a hemi ka tih chuan ka nih tumawng ka ni thei dawn lo tlat ka ti dawn lo han ti deuh ran ni lem lo e Fel ang reng deuh thiante tana ngainat awm deuh eh mahni rilrua pau khauh deuh ren rawn na nei lem chuang lo an ni duh deuh tlangpui a, tin chutih rual chuan a then erawh chu an ni a kah kah za za dik ka ti chuang lo a aw a tlangpuiin an ni a, a thente erawh chu umm. An an chhungte an hlau a, an zirna kawnga anmahni interest, anmahni subject tuina zawng ni lo. Chhungte tuina zawk, chhungten la rawn tih vanga an lak. Chumi avanga an subject ning ta, boring ti ta, chuta tanga ruihhlo a lut hi an awm ve nial bawk. Chu chu keimah experience ah pawh ka hria ni. A ni leh, drug addiction hi dam leh thei a ni em? Ni ta se, ngeina kawngah hian a eng lai kha nge harsa lai ber niang. Keima thlirna atang chuanin dam leh thei an ni em tih hi dam thei an ni lo min tihna tak hi kan damna tur a ni tih ka sawi duh a ni. A chhan chu khawvel thlirna atang chuanin dam thei an ni lo a, mahse dam thei e dam leh thei tawh lo tih vang khan rui char char tur tihna a ni chuang lo va. A awmzia chu addiction chu disease a ni. Addiction chu ngawlvei ngawlveina chu natna a ni a, chu natna chuan Keimahniah hian bua khuar reng. He keimahnia bua khuar renga hi a nek bettu, addiction, natna rawn zuk nek bettu tur programme tha taka mi a awm reng chuan a dam ang. Mahse, chuta awm reng loh chuanin a dam lo ang tih ka sawi duh a ni. Keipawh i kum sawmhnih liam ta kha chuanin ruihhlo ngai ka ni. Kum sawm pali ka nih atanga kum sawmhnih pakhat ka nih thlengin ruihtheih thil ka ti a ni. Kum sawmhnih pakhat ka nih kum Tawp lampanga Pathian khawngaihnaah ka changa ka piang thar a, vawinih thlengin Pathian khawngaihna zara rawngbawlna lamah i ka kal ta. Tichuan, mite min thlirnah chuanin Van Lalvuana hi a la dam lo. Mahse, a addiction aia chak zawk Pathian thil tih theihna Amah hianin, chu Lal Isua Krista thiltihtheihna chuan a addiction hi a hnehsak a ni. A addiction hnehsaktu Lal Isua-i a hlat chuan he pa hi a tlu leh ang. Chu chu keimah pawh ka inpawm dan chiah a ni. Chuvang chuan, mi in eng ang pawn ruihhlo ngai nasa ni mah se langin, mi in Lal Isua lam a hawi a, Pathian chakna ringa Pathian lam a belh chhung chuanin, a dam thei tawh lo khawtlangin an tih pawh ni se, a dam ang. Mahse, a dam tawh he pai a tha tawh khawp mai tia khawtlangin an rin tlat tawh pawh Pathian lam a hlat a, khawvel lam a tlan leh chuan chu pa chu a addiction natna bawk khan a ti buai leh dawn a ni. Khatiang mizia ka neih tawh loh ka duh anih chuanin Lal Isua Krista Kraws hi ka belh reng a ngai a ni mai. Chu chu awm awmzia chu Pathian rawngbawlna kawngah ka in pumpek zel a ngai tina nih chu. Englai hi nge harsa ber i tih lai ka nghei kha A harsa ber hi chi hnih awmin ka hria a, chi khatna chuan kan han tia ruihhlo ina ruihhlo kan han ti tawh lo tak tak keimahnia ruihhlo tih ruihhlo ina min han kalsan a, kan han harh fim dawn lai tak ruihhlo kan han chan dawn lai tak khi A harsa a ni. A puak ring vel tur laia kha maw? Aw a inthen na lai taka kha aah han duh ve viau mai la, han nghei nghei ka duh chu tih ka ti ti viau mai la. Kan han nghei dawn chiah a, Suffer kan tih ang chi Mizo tawng chuan Chiri kan ti dawn em ni? Suffer kan tih te a lo kal a, ruihhlo chakna a rawn thleng tak tak chu mihring hi kan zam leh vek zel a tira duh viau pawh hi kan zam leh vek zel a ni mahse chu chu mi ina a pal tlang chuanin a nghei chho chu a ni mai a chuan a harsa lai tak a chi hnih leh na chu kan an nghei vang vang a kum hnih kum thum te an lo ni a tah chuan chhungten I mi pangai enin min en a, khawtlangin mi pangai enin min han en chiah a. Khaw chhung ten mi pangai ena min en a, khawtlanga khawtlangina kohhran tena mi pangai ena min en chuan keimahnia expect an nei ngei ngei. I keimahnia hian eng emawni beisei thawh hnathawh chhuah te, eng emawni keimahni atang khanin beisei a nei ta thin a, chumi beisei an neih tak mai pek theih la pek theih si loh laia chu a harsa a ni. Hei kum sawmhnih vel chu ruihhlo ilo bansan tawh a, ah chang chuan han lunglen chang a maw ka lo nghei kher kher a ni aw tiin a fight ngai te kha alo ni bawk sia inchhir chang te i nei em min lo hrilh theih ngem. Ruihhlo Pathian khawngaihna zara ka bansan tak avangin hriselna tha ka nei a, tin Pathian khawngaihna zarah eizawnna te Lalpan min pe a, tin ruihhlo ka bansan avangin bike te ka nei a, ih scooter te, scooty te ka nei a, ruihhlo ka bansan avangin nupui min pe a, Lalpan ruihhlo chu bansan deuh la tuna ka nupui hian min duh teuh lo mai, ruihhlo ka bansan avangin Lalpan nupui min pe a, nupui nupui min pe a, chhungkua Lalpan min din a. Tunah hian Pathian khawngin avangin Synod ah Revival Speaker ka ni a. Presbyterian Kohhran hi mi nuaih engzat vel nge kan ni? Nuaih li, nuaih nga vel a mi kan ni a. Tahchuan Revival Speaker chu sawmsa rih chauh an awm a, ka tel ve a ni. Chu chu Pathian khawngaihna vang ruihhlo ka bansan vangin chu zel a chu a ni a. Tunah hian ruihhlo ka bansan avangin in nei turin in ka sa mek bawk a ni. Chu chu i ruihhlo bansan hlawkna a nia. A hlawkna hi Pathian hnung ka zui chuanin ka la tel zel dawn bawkin ka hria. Chuvang chuanin tuna ruihhlo ngai mek te pawh hian ruihhlo hi an kalsan a nih chuan vawinia an suang tawh phak loh, an dream phak loh hi Khawvela an dam lai ngei hian Pastor in a vui hma ngeiin Lalpan a pe dawn tih hi ka sawi duh a ni. A ropui hle mai.
Hlawkna thu a thip tak a nih mai zet eraw i tel hnem hle mai, ropui lutuk tlat i. Chanchin lawmawm em em kan rawn thlen dawn che u. Mizoram a lei tur awm ngai lo, mahse kan mamawh em em si kha kan nei ta. Hnathawhna leh khawmpui lian leh puipunna a hman chi. Sorkar, Pawl leh mimal tan heng item hrang hrang te hi lei turin kan rawn chhawp chhuah sak che asin. Traffic Safety Cone Queue Manager Aluminium leh Plastic Reflective Safety Vest Message Plate Barricading Tape Safety Goggles Wheel Locker Tha chi Life Jacket mi tin tan a hman theih a a dang pawh a la tam mai rawn kal ve phawt mai teh chu mai bakah ranchu tha bik pawh kan kawl reng a nia tin Ice Cream Softy Machine leh Soda cold drinks machine pawh kan chah thei reng ania. Min rawn pan ve chin teh. Quality mila a man kan chhiar hi nangmah avang chauh ani e. MNR Enterprise, D eighteen, third floor, Millennium Centre, phone, nine seven seven four eight four four five one five.
Hello.
Aw hello Thinpa. Tinge ni zan atangin phone che ka tum a, phone i pick up theih miah lo a. Ka ui dam lo a, hei zan pawh tlei var thak ka rilru hah lutuk a luak charh charh bawk sia. E nih chu van zih lo ve. Mahse lungngai duh suh, kei pawh ka ui kha a dam lo a, hmahniah Mercy Pet Care-ah ka va hruai a. Mi lo enkawl sak a, tunah chuan a tam vek tawh zin. A ni maw?
Chuti thiam pah mi lo kalpui teh hman em? Aw nia, ka kalpui dawn se nia. Mercy pet care ah hian i ran mamawh tur zawng zawng a teh ber atanga a lian ber thlengin a kim vek a, quality chi hrang hrang kan nei bawk. Tin, khawvel a ui chaw tha ber ber. Royal Canin, Science Plan leh Drools ah te authorised distributor kan ni a, wholesale leh retail in kan pe. Doctor thiam tak tak ten an thut chilh reng a. Uitil lak, chhu lak leh surgery chi hrang hrang kan ti thei reng e. Hei le, chawngmawi leh hrang chhuahna chu tawn tla ta. Wow! Ninety two point five percent silver purity Mizoram a awm chhun. Mipa leh hmeichhe tlereuh awmkimna, silver leh non silver quality tha bik leh ka mawn lo. Wholesale leh retail in kan pe thei a nia. Imported bag dangdai tak tak kan nei bawk e. Local vat vat te a sial chiah kan zuar a nia.

Third floor lift atanga chhuah chiah ve lova pen phei. Hei bakah hian MCM Market cosmetic dawr bul chiah Zion Street ah branded hmeichhe pheikhawk leh thawmhnaw puitling leh naupang hak kim takin kan nei bawk e. LG Xboom CM9730 USB direct i pendrive hmangin direct in i play thei dual USB playback bluetooth audio streaming bluetooth leh wifi hmangin music i play thei smart dj 2.0 mania music duh zawng effect pack te beat siam te leh dj tana mamawh hrang hrang a tih theih vek LED lightings i music beat a zir in light chi hrang hrang a chhuak thei. Mini Hi-Fi system heng zawng zawng hi te fel tak in LG X Boom CM ninety seven thirty ah a kim fek a ni. Party, picnic leh gym atan duhthusam a ni e. Authorised LG Distributor, D three Business Enterprise, Ramhlun North, JK Khenglawta Building leh Mission Veng, Phone number two three four zero five nine zero. Mizo in drug addict kan buaipui dan hi a tha tawk i ti em? Drug addict, injecting drug users te tana drop in centres kan neih hrang hrang ah hianin a enkawlna hmun Mizoramah hian tunah hianin hmun sawmthum leh pasarih ah Mizoram district zawng zawng huamin kan nei mek a. Heng drop in centre ah te hianin Harm reduction strategy hmangin an taksa a chhe leh zel tur emaw, thil dang tha lo zawk an kai loh tur atan an addiction ti tawp tum tho siin tlem a muang chang deuh hlek a enkawlna hmun a ni a. Tin, rehab te pawh hei khawtlangin enge ni thahnem tlawm ngai pawl te pawhin rehab te pawh an din thin a, rehab ah te pawh kan dah thin a. Tin, camping Kohhran lampang atangin camping te pawhin an ti bawk thin a, edik edik pual camping tih te hi kan hre lar ta em em ta a, he car khat chhung emaw te an inchih a tikhanin tiang te chu kan enkawl dan ni mai a, ih duh thu la sam tawk loh khawp mai a tuna kan enkawl na ah hi chuan. Tin drop in centre te pawh hi khawi lai lai a maw ah lo hmu thiam lo a, harsatna lo siam te pawh an lo awm ve bawk a, tin a nawlpui Mizo nawlpui ang hian kan la hre thiam tawk lo ni te pawn a hriat a. Chuvang chuan tuna kan Mizo nawlpuina addict kan han tih mai, drug addict kan han tih mai, kan enkawl dan hi chuan duhthu chu la sam tawk lo khawp mai. Anih chuan a kohhran khawtlang leh sorkar ang zawngin engtin nge hma kan lak ang? Aw nia, hma lakna tur hi chu tam khawp mai a, tuna hma lakna awm sa tih chak Tichak tura theihtawp a tan kan lak a hi a pawimawh khawp mai a. Chumi tur chuanin eng nge tuna programme kal lai mek hi tih hi kan hriat thiam tel a ngai a. Hmun thenkhatah chuanin hemi awareness te hi an han ti a, engtin a tleirawl ho zingah, kohhranah tleirawl inkhawmah te tiangah te hianin, He thu te kan han sawi thin a, kam khatiang campaign te kan han nei thin a, chung te pawh chu a hmalakna chi khat a ni ta a. Tin, chu bakah chuanin eh hemi sorkar hmalakna hrim hrim drop in centre kan han tih te pawh hi hei hmun thenkhatah chuan an hnawng an hnawng ve a, chung te pawh chu an rawngbawlna kha lo hriat thiam pui a, ah eng nge ni khawtlang tana ram tana a thatna te ih kan inhrilh hriat a, eh kan. Engin kan lo pawm thiam a hi pawimawh khawp mai a, chung te chu nia. Tin, Mizo hi a hrim hrimin a nawlpuiah hianin ih kan in enkawlna hi kan en that leh a pawimawhin ka hria a. Nu leh pa in a kan fa te kan enkawl dan te hi a chhan chu a bul thut atang, thil hi a ler atanga thuai hi kan ching lutuk a, hei hianin harsatna min thentu tam tak hi chu a nia. Chuvang chuanin a bul thut atangin nu leh pa ten a fa te kan enkawl a, kan hriat chian a, A bik takin tlei rawl an nih hun laia e kan ven that a hi pawimawhin ka hria a. Chuti e kan ven that han tih rawl hian strict bur tur ka tih na lam a ni lo a. E eng nge ni an leng chhuak a nih pawhin phal chin tih ang chi te maw? A hetiang tlei rawl kan han tih hun lai ah anmahni ah pawh eng nge ni thil han tih chhin chakna an neih hun lai tak maia hi ven uluk ngai a nia. Tin, thil information pawh, thil an kan hrilh hriata te pawh hi information hi kim chang taka kan hrilh hi a pawimawh. Nu leh pa te hemi kawngah hianin an pawimawh khawpin ka hria a. Chutih rualin ih an awm tam na zawk tuna i sawi ang deuh hle khan school a zirtirtute pawh hi an pawimawh khawp mai a. Hemi kawnga ven kan kan nu leh pa leh zirtirtute tangtlanga khatia kan ven tawn phawt chuanin eng emaw chen hi chu A ven thei a ni ve ni. Chhan chu vawikhat tih chin hi a pawi em em a. Vawikhat tih chin hun kha kan dai pelh tir theih chuan, kan tih khawtlai theih chuan, chu chuan nasa takin a veng theiin ka ring a. Tin, chu bakah chuanin hei China khan sawi tak ang khanin camping tih te kan nei a, rehab tih te kan nei ta a. Hemia an rawn an rawn tha chhuak ta a, Chumi a han enkawl zui lehna leh an nun han kaihhruai zelna, addiction, chu enkawl thei ni kan ti a. Chu chumi atanga an rawn chhuak tawh, an rawn tha, an rawn chhuak tawh enkawl zui zelna laiah hi halfway home a mawhi Mizote hian kan neih lo khawp mai a. Chumi ah chuanin tun aia nasa zawk a Hma kan lak theih chuan emaw, chutiang ang kawng chu kan zawn theih chuan tunai hi chuanin enkawlna lamah hian hma kan sawn a rinawm a. A Mizo nawlpui ang pawhin chu laia chu kan hriat thiam a, kan hmuh sit ngawt lova natna nei an ni a, an duh thenkhat chuan duh reng fanga ti alawm te kan ti mai a, amaherawhchu E tumah hian addict turin drugs hi an ti ngai lo reng reng a, an rin loh hlanin an hriat loh laiin an lo addict ta mai a, chu chu chhan chhuah thei lo khup khan an lo tang thuk tawh thin a, chu chu an khawngaihthlak awm em em na lai a ni a, chu chu an khawngaihthlak awmna lai anmahnia chhuak thei an nih tawh lohna lai kan hriat a, enkawlna hmun kan panpui a, A mithiam rilru lam thiam te pawh chang chuan kan rawn ngaihchang a awm a, tin taksa lam doctor te pawh kan rawn ngaihchang awm bawk a. Chutiang chuanin enkawl hla tluan tling tak pe thei ila chuan tun aia, tun ai hian Mizo te hian hemi drug addict kan buaipuina kawngah hian hma kan sawn ngei ka ring.

Centre a rawn awm teah hian harsatna intawp ngai em? Chuan a thawktu te ah te hian enge harsatna in tawh thin? Heng kan han enkawl te lakah hian harsatna lutuk em em chu kan tawk lutuk lo va, eng emaw han buai leh han hauh ngai ang neuh neuh te hi chu buaina em em ah kan han ngai lem lo va. A thawktu lamah hi chuan ne a tuimi tak tak leh an mahni lainatna leh an that duhpui tak tak rilru pu hi kan mamawh a, hetiang ang hi kan ngah lo ang reng khawp mai a, tin a thawk mek a te pawh lawmman tha tawk inpek tur te hi. a awm thin lo a, heng avang hian a tui mi tam tak te pawh lo awm ve bawk mah se, heng avang hian heng a thawh te hi an it lo a, chu vangin heng a thawh na kawngah te pawh a centre lam enkawl tu hian in harsat na chu kan nei ve khawp mai, entir nan hei. NGO kutah hian kan innghat a ni deuh ber mai a heng enkawl hi. Mi tam tak buaina, chhungkaw tam tak buaina, harsatna tawhnaah hian theih pa tawpa kan tan tlan hi chu a tha khawpin ka hre. Aw, drug addiction hi natna an ti a, a dam leh theiin i hria em? Aw, ni e, natna an ti a, mithiam te hian a dik khawpin ka hria a. Dam leh thei teh reng mai heng kan enkawl atang pawh hian dam hi mi tam tak kan hria a, tin thenkhat chu tih tak tak na nei lem lo avanga lo tha hlei thei lo te pawh an awm a, rilru bul bal nghet tak nei mi hi chu an dam thei khawp mai.